Enw i di Wena, dwi'n event secretary heno yma. Neu siw bod gwaith papur i gyd yn iawn ar rali llun. Ti'n redag ys 1981. Da ni dechrau gorffan yn Plas Heli, mynd o gwmpas lonydd Pen Llun,

Ie. Let's get out and finish another third rally in the in the in the bag. Ie. A show everyone yy i dangos bob un yy ma' 1000 cc micro bach yn gallu mynd boi. Ma' fe. Yy 998 cc boi all the way. Mae ei lais wrth ochr fi, neu ML, fatha ni'n galw. A he's in charge o'r entries yn ei dechra ôl entries pawb yn neu' siŵr bo' bob dim yn i fewn yna. Iola wedyn ochor arall yn idrach neu' siŵr bo' powb yn roid i yym Declarations Insurance i ni. A wedyn y dyn bach ochr arall ydi mab fi, Owain, sydd yn neud y map check heno. A ma'n mynd allan i Farslo efo'i uncle i fod. Nes ymlaen. Gronwys wrth i ochr o, mae o'n helpu a mae o'n mynd efo ni bob rali 'dan ni'n mynd i. Isle o Man a bob man i ddeu gwir, so. A forestry. So mae wrth i fodd. Ond mae lan heddiw am change, so ddim yn llwch i gyd.
Mae Wena yn aelod o'r clwb ers oh, sawl blwyddyn bellach a erbyn rwan mae'n gwneud lot o bethau. Mae'n trefnu lot o rallies ac yn helpu ac yn bob un dim sy'n mynd, y sgatars a'r y cwrw. Da ni'n yfad, mae, mae yna wedyn. Mae Wena dda iawn efo ni bechod. Ti'n gwneud lot i'r clwb, yn dwyt? Yndw, holl meetings, mae hi'n in charge o'r paperwork. Mae yna pedwar awy dos yn y clwb, mae hi'n in charge o bob dim. A mae hi'n gwneud day to day job ar ben hynna fyd ydy. Gollodd i Kevin do, drwy salwch lly. Ie, oedd o'n drist, mae dal i fod yn drist, ydy gwir. Ond, um, ni hogyn bach. A dyn, ie, mae dal i wneud i phethau, ti'n Dal i drefnu rallies a dal i, i helpu pob, ynddi. So, chwarae teg, lly. Mae hwnna'n one in a million. Dwi'm yn meddwl 'sa fo parlach yn rhedeg hebddi. Dwi yn meddwl fatha hi 'di calon y clwb o ran mae'n gwbo bob dim a mae rhedeg i bawb a na. Di'm yn licio cael ei brolio os fuoch yn Iwan. Na. Mae'n crio am munud. Dwi efo emotion.
Da ni'n lwcus ofnadwy ohoni. A mae'n gwybod bob dim. Mae hi fatha blue book on legs.
Wena a'r organising team i gyd wedi rhoi lot o amser i fewn i hyn o yndydi? You're not doing my arse are you old boy?
Route information nawr, rally runs on public roads, that means the highway code must be obeyed at all times. Drive with care and consider for the road users and residents. We wish you an enjoyable and competitive rallying night and see you all at the finish.
O, reit, sydd awr sy'n ni dwylo a traed. Behind ni'n trio mynd i petrol, ond dwi'n siŵr iawn achos mae hwn mor lyflu.

A geth un yn trio heno, mae wedi deutha fi bod o'n mynd â trwffi adra heno. George wedi cael off ar y 90 left gynta. So, dyna pan bod y tank tape allan lle. Ia. A Iwan Bont i gyda fath. Mae Iwan wedi dod drwa. So mae o wedi, wedi, wedi, mae o'n iawn dwi'n meddwl. A mae gyda ni Gareth di cael damwain. Anffawd. Anffawd efo car. Mae'r niwl yn, yn, yn dyfetha lot o'r Beth a? Ni'n gweld ni'n dod o Pwllheli wan a ni'n mynd i fod rhyw fath yn rhyw bydda. Swn i ddeud. Iesu mae yna doma na eich gwrs mae heno. Swn i wedi malu dreisaf toedd? Na. Mi gan sych chi hynny mae rhaid. Dwi'n mwyn mil. Mi gan sych chi hynny. Niwl fi broblem mae na ddim yn gweld i bellach ei trwyna fyny. Bydd Nebo yn Nebo.
Tren. Neu fydd yn ddigon uchel. Na fydd ni allan o'r niwl. Niwl allan.
Lle ti'n mynd nesaf wan ta? Dwi'n mynd am un ai tre heli neu rôl ai watchad. Mae yna giveaway efo no a mae yna gloc yn diwad os ti'n gael gweld beth mae'n ei wneud efo no. A wedyn, da ni am mynd i wneud MC2 in ag out yn petrol. Ynde, gan i weld nhw gyd o'n un i team controls yma wneud nhw helpu.
Reit, da ni wedi gwneud y dwy selective gynta, all, all golden cam. Yep. Um, Gynna ni section hir wan o Tudwylio i Abadaron. Um, Dod o Dreongla. Awn ni, uh, awn ni chat o Cerol ar ôl hon.

Yeehaw! Good stuff, good stuff. Going into the back of the van now. Thank you our rescue, Ifan Dafydd.
Mae rwan yn 01:49:32 seconds. Da ni'n MT2 in, da ni ddim yn neud times yn seconds, a da ni'n neud MT2 out iddyn nhw yn petrol. Halfway, i fod. Faint o gloch ti isio mynd allan? Yes, I do. Nes i ddechrau yn Navigator gynta yn 2004. Ac actually fama nes i gychwyn Navigator, yn y car ma, the start venue ma, doedd gynnydd. Rali llun. A wedyn, ar ôl Navigator yn bach, nes i'n dechrau dreifio. Nes i gael Ladies Champion ANWCC bum gwaith. Shafts. So, a? A ie do, torri lot o drive shafts a plygu lot o stub axles yn um, Wheaton Army Barracks. Ond ie, na! Proud son, ie yeah, wain. So, yr, er, er moves nesa, di mae o'n, be wyt ti o'n, un o'r ddeg? Mae eisiau mynd i mewn i'r juniors, so bydd rhaid i mam beidio ralio, bydd achos fydd eisiau safio pres i junior, bydd. Dwi'm yn gwybod pwy fydd ddigon gwirion i ista efo chdi. Ges i'n ifanc. Ges di'n ifanc cefndar chdi ella. Ti'n meddwl? Hmm. Gawn ni weld ie. Dwi digon gwirion.
Hmm, wrth i ddeud o. O, da ni wedi cael rhan go, go lew. Mae wedi bod yn niwlog. Mae, uh, mae wedi bod yn reit tuff, achos mae conditions yn newid, mae'n sych. Mae yna batshis glyf yn dod i fyny sydyn, mae yna fwt, ond uh, na, fatha, so far, it's all good. O ddim bat, uh, un neu ddau cynta o hwnnw reit egar. Um, a thi cychwyn clirio wedyn ar ôl ochr at y dweiliog na, o ddim rhy bad. A wedyn, dwi'n na, siopio rhan. Ie, yeah. dod nôl i mewn i dre wan, oedd yna bach o, bach o niwl o fanna wan, so gan i weld ailanar. O' 'na ryw niwl y diawl ar y sections cynta o'n i'n gweld dim ynde. Gweld dim. Basiodd yy Aaron a Eifion ni yn fflio ond yy swn i'n cymeryd bo' nw'n gwbo le o'n nw'n mynd. Droion ni fewn i white a 'dyn ni plygu rwbeth yn y ffrynt 'ma so 'di o'm yn handlo o gwbwl ŵan. So cautious bia i ŵan dwi'n credu. Wel, os rhaid i frecwast allan o'r job. Os dwi eisiau bwyd yn uffernol wan. A mae'r botel ddŵr i bod yn rhaid hefyd. Mae ti broblem arall o hwnnw, wrth gwrs.
Petrol station dau o'r bora, mae'n gret, siwr, dwi arall neu ddiar nos adwn. Neu bora di syl, mae'n sefyd mewn petrol station.

Dwi'n rhoi hynna pen draw, ia? A rhoi yr overalls efo hi.
Be di hon? Overall.
So hwnna mynd reit i canol. Dwi'n dweud bwhw. Ia, maen nhw'n ma nhw ofnadwy o shaky.

So, yeah, it's nice to top it off.
O, gret, o'r diwedd. Mae'n saith y gloch y bora, mae'n amser mynd adra i gwely.